Ki te whei ao, ki te ao mārama. He tini tāngata kua karapinepine atu ki te marae o te piringa tahi o te maungārongo ki te poroporoaki i a Ricky Houghton. He rangatira te pāpā nei. Ātakihi, taringa māro, upoko māro, katakata mai.
Kua tīmata te kaupapa Paremata Rangatahi ki te whare Miere, ā, he kaimahi oranga tamariki o mua kua hoki atu ki tōna kāinga i Whītī i runa i tōna tūmanako ka whakakaha ake te rāngai tiaki whānau o reira. E hoki mai au ki te mahi i te whenua o Fiji, tēnā e kaupapa. pai ki au nō Aotearoa ki Fiji me te whakakaha a tātou whanongatanga.
Kainakākā tarahae o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. Ko te tini ngerongero tēnā kua karapenepene atu ki te marae o Te Pirina Tahi o Te Maungārongo ki Tāmaki Makaurau, ki te poroporoaki i Ricky Houghton, kua hinga nei i te mate pukupuku. I roa a ia e whakawaha ana i nā take whare me nā take toko i te ora. Ā, e ai ki te pūrongo a Tūmamao Harawira, ahakoa tōna pūmau ki nā take Māori, inā tōna ngākau māhaki ki te pouaru te pani me te rawakore.
He ringa hua nui tēnei nā te ao Māori. He ringa raupā kua 62 tau e mahi ana, kua kotia e te ringa o aituā. He rangatira te pāpā nei. Ātakihi, taringa māro, upoko māro, katakata mai, te katoa ana. When you have a look at what Ricky did in his life and what he achieved, it came from that lived experience. E te rangatira, e tangata, mōhio tēnei koia te hinengaro me ngā āhuatanga katoa o ngā ture. He mea whāngai a Matua Ricky nā te maru Karauna i patua rā e te tūkino. E ai ki te Heamana o mua o te Poari Tohutohu Oranga Tamariki ki a Matthew Tūkaki, mahara pai ana ia ki te wā i tūtaki tuatahi ai rāua me te ngākau whiwhita ōna ki ngā take maru Karauna. Te Rōpū a Waioparaira.
Ricky was one of the first meetings I had as chairman of the Ministerial Advisory Board when we were undertaking the review. Uh, of course, the North has a, um, a sad record of, um, of children in care. Uh, Ricky also uh, was a product of Matua Whangai, which is one of the old programs within the Department of Social Welfare and Ricky and I would often talk about what it would mean to bring that program back. He uri hoki a Houghton nō Te Uru o Tāmaki. He mema Pāri o mua hoki a ia i Te Whānau o Aipareira. Ko ia tētahi o te hunga i whakapau kaha ki te whakatū i tēnei marae e takoto nei ia.
Ka tīmata mātou i te kōrerorero i te whakatū tētahi marae Hei tūranga waewae mō Ngāpuhi whānui, i roto o tēnei takiwā o Hinihana, ka rangahauhia mātou ngā whenua katoa ka tae mai ki tēnei wāhi e kōrerohia nei ko Larkins Road. Nāna te Tarahiti o He Korowai i whakatū, hai whakaruruhau i ngā Māori o Muriwhenua. Hei tahuri moana tēnei so Te Puea Marae, I te mārama nui o Houghton ki ngā take whare, ko ia e tohu ai ia hei tangata whakawaha i ngā take kāinga kore ki te Karauna. Ko ia tētahi tangata he māngai taketake i waenganui i te Karauna nei. I te wā ka puta mai ētahi i ngā pūnaha hou o te Karauna, ko ia te tangata he tū mana motuhake e werotia ana ki a rātou, Ehe, ehe, kei konei ana te āhuatanga te wairua Māori ake mō tērā kaupapa te kainga koretanga. Hei tāhuri, he nui tonu ngā mahi e pā ana ki ngā take whare, kāore anō kia oti. Ka tangi roimata ahau, mātou te whare te puia. Kāre ote te mahi? Kāre te pai! Kāre ote te mahi, ko tēnei he wā pouri ake mō tātou Ngāi Māori, te motu whānui. Kotahi pō ka noho a Houghton ki tēnei marae i whakatūria rā e ia, i mua i tana whakahokinga atu ki tōna rahinga o te pātū Ki muri whenua. Tumamao Harawira, Te Ao Marama.
Hoki mai ana ki na take o Te Ao Marama. E haere ake nei ki Porirua, ko te uiuina a te Ropu Whakamana i te Tiriti e ruku atu ana ki na he o te punaha ture. Ko te take e tohea nei, ko ta te Maori toro ki te ringa awhina o te ture. Ai tā nā kaihāpai take ture, arā nā take ka hua mai mō te iti o te pūtea e tukua atu ana ki te Māori e pai ai tā rātou tū ki mua i te aroaro o nā kōti. Kai a Whatitiri te wake nā kōrero.
Tēnā koe. Tēnā koe. He rā anō, he tohe anō mō Merepeka Raukawa Tate. I present this brief of evidence on my own behalf but also for my whānau Hapu and Iwi. Ko tāna kei te whakatakoto noa ia i ngā pēhitanga o Ngai Māori ka tae ki mua i te aroaro o te Kōti, o te Rōpū Whakamana, i te Tiriti o Waitangi hoki. Well it's not always easy to access justice, I mean sometimes you've got to you know jump through hoops, you've certainly got to wait months to see if your legal aid application has been approved and so all of these things add to stress that you're feeling because you want to present, you want to present good information, that is often the case in the Waitangi Tribunal. Kua kotahi te reo o ngā rōia Māori mō ngā pēhitanga ka rongohia e te Māori mō te whai pūtea kia kimi āwhina ā-ture me ngā utu wāhi noho, penehīni hoki, e pai ai tā rātou tuku kōrero ki te kōti. Ki te kore te Karauna, te Ture Āwhina rānei e tautoko i ngā kaikerēme he aha hoki te hua o ēnei nohoanga. Ko te taumahatanga i pā ki runga i te Māori kia tae mai ki ngā kaupapa pēnei nei, a, ki te tuku i ā rātou kōrero ki mua i te Rōpū Whakamana o Te Tiriti o Waitangi kia mōhio ai rātou. Hei tā Alana Thomas, i tua atu i ngā māharahara mō ngā tāngata whai āwhina ā-ture, he uaua ki te kimi tautoko mō ngā kaikerēme e hiahia ana ki te tuku i ō rātou kōrero taunaki reo Māori. Ko te utu o ia hāora ki te whakawhiti, ki te whakapākehā i ngā tuhinga reo Māori, Ko te rua tekau mā rima tāra. Nā, kāre tāua i te mōhio i tētahi o ō tāua hoa e hiahia ana kia tuku i tā rātou katoa ki te whakapākehā i ēnei tuhinga te nuinga o te wā, tuhinga ture nei, ā, mō tērā, tērā utu e hoa. Ahakoa te whakatau a te kāwanatanga ka panoni te punaha āwhina ā-ture e kite ake ai tōna 90 mano tāngata tiki atu i te ringa āwhina. Ko tā ngā kaihāpai, Me nui ake ngā panonitanga. Everything should be reviewed from time to time. Is it still relevant? Is it still doing the job that it was designed for? And if not, then get rid of the damn thing. Or our first witness. Ka rongo Te Kooti i ngā kōrero taunaki tae rawa atu ki te Paraire e tū mai nei. Is this speculation or do you know this? Whatitiri te wake, te ao mārama. E ai ki tētahi rangahau hou, konei atu i te haurua o nā mema kaunihera kua rongo i te ngau o te kaikiri, te toihara me ētahi atu āhuatanga tūkino. Hai tā te koromatua o mua o Taratahi, a Georgina Beyer, he āhuatanga tēnei kua rongohia e ia i roto i nā tau hei ira whiti Māori. Ahakoa te matawhānui o te tūranga nei, ko tāna anō kāre tēnei tūmomo whakaoti i te tika.

Hoki mai anō. I te rā nei i tū te hui ā-tau e whakakotahi ana i ngā Māori ki rō kaunihera ki roto o Te Papaioea. I tū te hui nei i mua i te hui auraki mō ngā kaunihera o te motu ka timata āpōpō. Ehara i te whakatau ohorere, ko ngā wai e toru tētahi o ngā kaupapa matua i kōrerohia. Ko te Kaikaunihera nō te Kaunihera Rohe o Ōpōtiki, ko Lui Rāpana tētahi i tuku kauhau mō te take nei. Ko tāna, kai te tōtara wāhirua ngā Māori noho kaunihera mō tēnei kaupapa. I kōrero mātou ki a ia i kō tata nei. Ngā wai e toru, tētahi o ngā tino kaupapa me pēhea rā mātou, ngā kaikaunihera te tautoko o tērā kaupapa, o te kore rānei, kia hai kāre mātou e tautoko ana tērā kaupapa, kia hai ka tautoko mātou i tērā kaupapa. Engari mōku ake mō tēnā he take nui, engari me kōrero mātou ngā kaikaunihera Māori ki o tātou iwi e te tuatahi, kia whai wāhi, kia whai uh, reo me ki uh, ngā Māori, uh, ngā iwi Māori, ngā hapu Māori, uh, i ngā whakaritenga mō ngā wai e toru.
Kau e waihotia mō te kāwanatanga te tohutohu ki a mātou ngā kaunihera me pēhea rā te whakatika i ngā here. Nā te mea, Āe, kai a mātou he hē engari kai te Kāwanatanga hoki he hē i roto i ngā mahi i ngā rā kua pahure otirā i ngā tau kua pahure, ā, mō ngā matenga e pā ana ki te wai. Ā, nō reira, koirā te tino āhuatanga o tēnei huihuinga ka kōrerohia i ngā take katoa, ā, ko ērā atu, ā, ko te āpōpōtanga o ngā kaunihera me pēhea rā te āhuatanga o ngā mahi mō ngā kaunihera. Mēnā ka tangohia te kāwanatanga i ngā wai, ka aha ngā kaunihera. Nā te mea te nuinga o ngā mahi o te kaunihera e pā ana ki ngā wai e toru. Nō reira, ka aha tātou, ka aha mātou ngā kaunihera mēnā ka tangohia ai e rātou. Nō reira, me aro ai mātou ki tērā huarahi anō, ka aro ki te hāpori, te hauora, te hāpori, ērā mea. Koirā te tino nako o aku nei kōrero ki wāku nei whanaunga, ki wāku nei hoa kaunihera i tēnei ato, i roto i tēnei hui maruata.
He aha tā ētahi o Ngāi Māori ki ō kōrero mō nā wai e toru?
He rangirua wētahi. Me tika te kōrero, he rangirua. Nā te mea kei te kitea e rātou te hua i roto i ngā mahi a te kāwanatanga. Engari te nuinga o mātou kāre e kite. Kāre e kite te reo o Mana Whenua, kāre kite te reo o Ngāi Māori i roto i ngā whakaritenga. Nō reira, me whakatikahia ai e mātou, e tātou tēnā āhuatanga e te tuatahi i mua i te whakatau o ngā kaunihera puta noa i te motu. I runga i tēnā, ka kōrerotia tonu mātou, ka wānangatia tonu mātou mō tēnei take nui kei mua i a mātou, engari kāre anō kua whakatau me pēhea rā te tino āhua o Ngāi Māori i roto i ngā kaunihera mō tēnei kaupapa.
Lui, e whanga mai ana nā Kōwhiringa Pōti ā-Rohe, he aha tāu e kite nei i tēnei pōtitanga, āe rānei kai te whai wāhi nui ake te Māori ki nā whakaritenga kāore rānei? He itiiti noa iho Ngāi Māori e tuku pōti i roto i ngā kaunihera. Nō reira, tōku mahi i tēnei tau, te whakawhānui ai te whakaaro o Ngai Māori, ā, ki a hai me mana motuhake ai tātou i runga i tō tātou mana motuhake. Ā, ko tērā te pōti i roto i tēnei ao hurihuri. Mēnā kāre koe e tuku i tō pōti, ka maumau katoa i tō mana motuhake. Ko, kāre taea koe te haere ki te tangata, te kōrero ki te tangata tika i roto i tō kaunihera, o tō poari rānei.
Na ko Lui Rapana tēna kaikaunihera i Ōpōtiki. Na, me ringa Māori te kaiwhāngai i te rongoā e ora ai te hauora o te kaumātua. Koia nei tā te papi o te one hahau, Kaumātua, e 85 tau te pakeke nō Ngāti Hikairo. I tēnei rangi, koni atu i te 100 kaumātua nō te waka o Tainui, i whakamātauria ō rātou hauora ina nēhi ō Raukura Hauora o Tainui. Heoi, mō ētahi, he tuatahitanga i te kotahi tau i te kore whai tautoko i ngā ratonga hauora a te kāwanatanga.
Kua puta rā ia i te ākau o Kāwhia Moana kia werohia ai ia ki te kano ārai. Ka reu e whakahē ana i tērā. Kei konei tonu au. Kua piki haere au ki te taumata o te iwa tekau, ā. Nā, kāre au e kī ana, nā, nā te wero e, i ārai atu ngā, ngā mate o te ao hurihuri, engari, ā.

Reo whai kōrero o ngā paepae marae o Waikato ki ngā taiātea wharekura, ki Kirikiriroa, e ngā marae tōpū. Kei konei tonu ētehi mate kāre anō kia tirohia, ana, ko te pīkako, ko te turi o ngā taringa a ngā kaumātua, kāre rātou mō he aha te take e turi ana. Oh, ara mai ki konei, whakapaipaihia ngā taringa a ō tātou kaumātua. Ko te mātai hauora, ko te whāngai rongoā rewha, ko te wero kano ārai me te mirimiri ngā hua nui ki a rātou. Oh it's a genetic condition called scoliosis of the spine um my mum didn't know anything about it so when I was 13 my high school girlfriend said to me do you know you've got a hunchback so when I went home and told mum she had the shock of her life. So at the age of 17 they operated to um, try and straighten it. So I've got a rod, a titanium rod from T4 to L5. He mahinga ngātahi tēnei me te whatuora mo te oranga o te pakeke. E ai ki ēnei kaumātua, ko rātou tērā e he nui nei. I te rā nei, i mea mai te nuinga o ngā kaumātua ko tērā te, te raru, ā, kāore rātou e hiahia ki te haere ki tētahi tākuta nēhi Pākehā, nā runga i te mōhio kāore rātou e te paku mārama ki ō rātou reo. Ko Mao Henry tēnei, nēhi o Raukura Hauora o Tainui. I ngā tau e rua ia i te mura o te ahi ka mutu, kua tino tipu te hiahia ki te tiaki i te hunga kaumātua.

Ā, mō te hunga kaumātua i te hiahia whakapaipai makawe, he tangata poro makawe i tae atu, kāore he utu mā ā rātou mahi. Ki te kāinga o ngētehi o rātou, he wā tuarua pea tēnei ka puta i ō rātou takiwā ake. Nō reira, e wehi ana ngētehi ki te noho tahi ki roto i te tāone. A kāti, i whai tīkiti kore utu anō rātou katoa ki te mātaki i te kiriata o Whina i te ahiahi nei. Hei apōpō ko tērā tuarua hauora kaumātua ka whakahaerehia ki ngā taiātea wharekura, Tāmati Tiananga, Te Ao Mārama.
I te rā nei huaki ai nā te tau o te whare miere ki nā rangatahi paremata. Ko te whāinga, kia whai wāhi atu nā rangatahi nō nā hau e whā ki te turana mema paremata mō te rā kotahi. Ko tā rātou he tae atu ki nā komiti kōwhiringa me te tuku i nā pātai hōhono o te wā ki nā Minita.
Malo Aikisea, Kia ora e te Mana Whakawā, ki te Minita Mātauranga. How will the government ensure all high school students learn about Māori history, tikanga and te reo? The Honourable Chris Hipkins. Thank you, Mr Speaker. In 2023, in response to advocacy from young people amongst others, Aotearoa New Zealand's histories will now be part of the curriculum in all schools across New Zealand.
Ko te tautoko i ngā wāhine tākaro rīki me te whutupōro ki ngā hapori ētahi ōna kaupapa matua ka kaha arohia ake e Hanihiireme Smiler i tana ekena ki tētahi tūranga hou hei kaiārahi i te hākinakina nei. I tēnei wiki ka hono atu ia ki te Poari o te Rīki. Ko Tāne whai nei he whakapakari ake i ngā mahi papai kua whai kētia e te poari ina tau ki muri. For me you know like obviously it's a real privilege to to be part of the New Zealand Rugby League board and um I I think you know what they're doing already has been pretty impressive and especially around uh them changing the constitution and and having the Aotearoa Māori Rugby League uh chairman now be a permanent seat on that board.

But yeah, and, and also the disability space as well, I'm really keen to look at that. So there's, there's a lot of exciting things happening with rugby league at the moment.
Taihoa ake nei, he kaimahi oranga tamariki o mua kua hoki atu ki tōna kāinga i Whītī i runga i tōna tūmanako kia whakakahahia ake te rāngai tiaki whānau o reira. Nau mai anō. He kaimahi oranga tamariki o mua kua hoki atu ki tōna kāinga i Whītī, i runa i tōna tūmanako ka whakakahahia ake te ao rāngai tiaki whānau ki reira. Ahakoa he rerekē nā whāinga o reira, Ko tāna, ko ōna mātauranga Māori tonu kai te ārahi i wana mahi, me tōna nākau nui ki te whakaako i nā mātauranga iwi taketake. Kai a Whatitiri te wake na whakamahuki.
Nō muri mai i te whā tekau tau i Aotearoa, kua hoki atu a Soro Ramatake ki te pā taro, ā, e whakatangata whenua ana ia i a ia anō. I whānau mai ia i Whītī, nā wai i wehe ia i te whenua nei me tana whānau ki te kimi wheako ki Aotearoa. Nā, kua hoki mai ia hei kaiwhakaako i ngā mahi tauawhi whānau ki Te Whare Wānanga o Te Moana-nui-a-Kiwa. E hoki mai au ki te mahi i te whenua o Fiji, tēnā e kaupapa pai ki au, nō Aotearoa ki Fiji me te whakakaha. ā tātou whanongatanga. Pai aku ka mō. He kaimahi ā-whānau o mua ia i Ngā Puhi me Oranga Tamariki. I konei i nui ake ai tana ngākau nui ki ngā mahi tiaki whānau. Not only working with Ngā Puhi but also within Oranga Tamariki, I suppose the professionalism, and working to ethics, those are the things that I've kind of brought back to Fiji.
Hei tāna na tana rumaki atu ki te ao Māori i whānui ake ai ana mōhiotanga ki te hohonutanga o ngā mātauranga iwi taketake. He rerekē i te whare wānanga i te mea nō ngā moutere katoa o Te Moananui ana tauira. There isn't a bicultural element to practice here in Fiji as is in New Zealand. There it's clear cut around honouring te tiriti and the responsibilities of both partners but here it's honouring each other in a multicultural kind of perspective. Mōna ake, e ngākau hihiko tonu ana ia ki āna mahi haka ki Aotearoa, ki Whītī rānei. Ki aua
ngā whanongatanga me te mahi manaaki tautoko ki ngā whānau, ki ngā tamariki katoa. He whakamahi i ngā mātauranga rerekē e pai ake ngā hua mō ngā whānau puta noa. Whatitiri te wake, te ao mārama.
Kia tahuri atu tātou ināianei ki nā matapae huarere. Tangi kau ana Ranginuiāpōpō, ka tīmata ki te Tai Tokerau, ko Patapata te ua ki reira mō te rangi katoa. Rite tonu te kōrero ki Tāmaki Makaurau. Ka tīmata i te marangai ki Rotorua engari ka mārire haere. He patapata iāwhā kē ki Tūranganui-a-Kiwa, ngā motu, he hau raro ka huri hei hau ā-uru hai te ahiahi. He hau tonga-mā-uru kē te matapae ki Te Whanganui-a-Tara. Hei te ahiahi, ka kaha marangai ki Whakatū. Ōtautahi he ua kōnehunehu, rere tōraro ana nā Kapua Pouri ki reira. Tāhuna, he hukarere te matapae, e waru noa iho te taumata pāmahana ki reira me waiho pai. A Kāti, koina tā te ao mārama e pupuri nei. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou karere. Mā te kapa haka o Muriwhenua me tā rātou waiata tiraina haka ngahau o Te Tai Tokerau tēnei hōtaka e kīnaki i tēnei pō. E te tī, e te tā, kia māoriori te noho.